Ahbabna, atmaten tismatin, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka tiswaɛin-agi, ansuf u mṛeḥba yes-wen. Daymen ad nkemmel ameslay-nneɣ ɣef uɣerbaz n ssebt, ɣef usqerdec ad nesqerdec gar watmaten. Akken d-nniɣ, ayen yelhan deg tmesgida anda nettemlili, anda nesqerdec, Anaf dakken yella aṭas n usqerdec gar watmaten s yessetmaten. Sur des sujets yellan ttunefken-d i wakken pour qu'il soit débattu, i wakken ad nemmeslay deg wakal. Ass-agi, Yiwen n sujet daɣen, yiwen usentel yes s wazal-is, amek ara nessefreḥ Sidi Rebbi. Deg waṭas, il est religion, anda i wakken ad tessefreḥeḍ Sidi Rebbi, ilaq ad txedmeḍ lxir, ilaq ad txedmeḍ aṭas n tɣawsiwin i wakken Rebbi ad ifreḥ yes-k neɣ ad ifreḥ yes-sen. Deg tiri iqedsen neɣ deg la Bible, sgan-yaɣ-id belli amdan de nature yezmer d acerreɛ. Alors Sidi Rebbi ilaq d netta ara ibeddlen amdan. I wakken ad t-ibeddel, ilaq amdan-nni ad t-yeqbel. Qbel. Ɣef demma n wayagi, d undeɣra n verset i ɣ-d-yettlaḥqen une image ɣef Sidi Rebbi, win ara tt-iẓren ad ak-yini d acu-t akka waya.

Il se présente comme un dieu sauveur. D'ailleurs, aql-i dagi i wakken ad ken-sellkeɣ. Mačči d kenwi ara yi-sellken, d nekk ara ken-isellken. Ad ifreḥ yis-sen aṭas, ad yessusem si leḥmala-s, ad ittneggiz si lferḥ ɣef ddemma-inem.

Akka gini anda yefraḥ s umdan. Melmi yettefraḥ s umdan? Yettefraḥ s umdan asmi ara d-yuɣal. Inak dayen ur nezmir ara ad nimajini s ixemmimen-a, s leɛqel-nneɣ. Aya gini yessebgan-aɣ-t-id deg Luqa ixef wis xemseṭṭac, deg tseddart 11 alamma 38 i d aɣ-d-ittmeslayen ɣef uqcic-nni n yiḍan akken. Win akken i yessutren i baba-s imi yessefk-iyi-d lweṛt-iw nekkini ad ruḥeɣ. Baba-s yefka-as lweṛt-is. Iruḥ yečča akkit ayen yesɛa. Yuɣal-d s leḥya. Kif-is qersen. Yuɣal-d anda yella d ameksa n yilfan anda yuɣal d ababat nes jɛel-iyi kan d yiwen gar ixeddamen-ik dɣa ababat-nni yefreḥ aṭas seg-s yefreḥ aṭas seg-s ini-as zlut-as azger-nni i yeṭṭuqten akken sest-as taxatemt Sers-as aɣrnus. Ayɣer? Axaṭer yefreḥ Ilyas win akken nwiɣ yemmut, win akken inɛud yemmut atan yeḥya. Ad nwali d wagi i d Ṛebbi i atmaten, amek i d-aɣ-d-ittlaḥaq anda ittlaḥaq-aɣ-id une image. Yiwet n ṣṣwara, deg yiwen n uṛebbit i ferḥen s warraw-is mi ara d-uɣalen ɣur-s. D wagi i d lferḥ n Sidi Rebbi. Asma arraw-is ad uɣalen ɣur-is. Deg la leçon de lundi-inek s teɛrart-inek yebtahiju bika faraḥen. Ad iferḥ yes-k. Ayɣer axaṭer ad naf d akken akken i yettneggez akken inek akka Mi d-imeslay akken ɣef ɣef ɣef qcic niḍan akken mi d-yuɣal akken yefraḥ ini-ak akka i tḍerru deg igenwan lmalaykat ferḥent asma yiwen umednub ad d-yuɣal ɣer Sidi Rebbi alors l'école de Saba yatmaten ssmana-agini il faut vraiment ad temmeslayem ɣef lferḥ-agini n Yillu asmi ara d-yuɣalen yimdanen imaginer un instant

ilaq ad tt-id-nesbeggen deg tudert n Daglana xaṭer Sidi Rebbi isbeggen-d isbeggen-d leḥmala-agi deg yixef wis xemsa ifasus taseddart 25 innak dakken ay irgazen mkul yiwen ad iḥemmel tameṭṭut-is akken i iḥemmel Lmasiḥ tamesdayt yerna yefka iman-is d asfel iwakken ad tiqeddes yerna ad tizdig s tarda s tarda ara tissired deg waman deg wawal anwali d akken sidi rebbi isutur-aɣ-d nekkni s yergazen i wakken inek ḥemmlet tilawin-nwen akken i tḥemmel Masiḥ tamesgida-ines yefka iman-is d asfel Ad nwali dakken mi iluḥeq-iken iman-is d asfel, tban-d leḥmala n Sidi Rebbi ɣef txelqit n Dayla-s, d anect-nni i yettmeslay Sidi Rebbi. U ad nwali dakken d acu-t la leçon de mardi, iqqar-ak d acu-t ma amek ara nessefreḥ Sidi Rebbi. Ad nessefreḥ Sidi Rebbi s tuɣalin ɣer Burus, s tuɣalin n lagla-nneɣ, Ma yella neqbel-it. Kra n win ara iqeblen tiwalin n Sidi Rebbi, ad nwali d akken il a participé à la joie divine, à la joie céleste. Le monde akk-it n igenwan ad yefreḥ. Ayɣer? Axaṭer on est précieux. Nek, għenat,

Tura ihi ulac leḥkem ɣef win yellan di Lmasiḥ Yasuɛ. S kra n win yellan di Lmasiḥ, ittunefk-as-d leslak, akken daɣen le ver eg le chapitre 5 le verset 8 inek, lameɛna Illu ibeggneɣ-d leḥmala-s, Makken mazal d imednu, mazal-aɣ d imednuben, Lmasiḥ yemmut fell-aneɣ. Atan amek i d-ibeggen leḥmala-ines Sidi Rebbi, d akken mi nella akken d imednuben, nettan ibeggen-aɣ-d leḥmala n Aglas. Ad nwali Sidi Rebbi

yerra-yaɣ d axur ɣur-s. Ulac Rebbi yellan sennig waya. Ulac kra akken nebɣu ndewwer merra, Sidi Rebbi leḥmala-ines est unique. I atmaten a tismatin, ass-agi ma tebɣiḍ ad tesferḥeḍ Sidi Rebbi, uɣal-d ɣur-s. Tusa-d, ǧǧa-w nerna d talwit.